Xwişk û birayên hêja mijara me ya îro ji dîroka kurdî ser dewleteka me ya kurdî ya kevnar ji me re dibina bav û kal ê ji wan re dibêjin kûtî. Cara dî jî me got Qurana pîroz de navê wan bûye Cûdî. Çima navê we kûtî bû? Li cem me di zimanê kurdî de Heta îro jî koy yanî çiya yanî derê bilind. Ev bavkê me li çiyayê Zegros û li çiyayê Toros bûn. Çiyayê Toros di zimanê kurdî de dibê Rojava û çiyayê Zegros di zimanê kurdî de dibê Rojhilat. Ev bavkê me ser we her du çiya bûn. di heft hezar sal beyra beriya Zeynê de. Çima cara din jî me got, me got navê kurdî ji ku hatiya? Dîsa me got navê me ji wî berkê me hatiya yê heft hezar sal beriya Zeynê, me got ew navê Koy û çawa me got Koy û bû kurdî? Koy, weke em zanin, tîpa me ya wa di nava de dema ku tê tîpa rajî ber qey tê, weke bir bû bird, weke gur bû gurd, weke pir bû pird. Gelek navê me yên kurdî bû rengî hene. Ev ko, ev jî bû kor û ji xwe tî yanî cihê wana bû dî û ew koy Bû Kurtî û bû Kurdî. Navê ma ji wa hat. Ev vakê ma yê mey kevnar, me bo cihê wana Çiyayê Zegros û Toros bûn. Dema em şehristaniya Mozopotamya divegerin, lêkolîner, dîroknas, tevr dibêjin şehristanî ser destê we ava bûwa. Carna jê dibêjin şehristanî Someriya ava kiriya. Lê lêkolîna ra zema tê kirin kê ew Somerî ava kirina, kê ew şaristanî ava kiriya. Somer li Mezopotamya jê rîna û Koytî yanî Cûdî li Mezopotamya jû rîn çiyayê Toros Zagros heft hezar sal beriya Zayne û Kamagot beriya hemû kesan Ewa kesa, serwaçiya û deştê wa û nawalê wa û nav kehnî wa, ewa pez xwey dikir, ewa çandinî pêk danî, dibêjin navê wa bû Kod ji ber xatir ji coh dihatin ki coh dikirin. Dema ku çiyê peyabûn heft hezar sal beriya zayînî xwe berdana Mozopotamya Jêrîn yanî xwe bi aliyê Başûrê Iraqê ve lêxistin, hatin Somerê, Tevl jî şehristaniya wir bûn. Lêkolînî ben dibêjin, bi jiyana kesê Mozopotamiya Jêrîn hê jiyaneka destpêkê bû. Ne jiyaneka birêxistinî bû, ne jiyaneka pêşketî bû. Dema ku ew cûdî hatin kûtî, ewa ew sîstem, ew rêxistin kira jiyanê de. Civak ser destê we ava bû, civakek şehristanî. Bi xwe re gelek sîstem ê pêşketî peya kirin. Şehristanên deyndari ve Kûtiya ye, dema ku wa sîstema civakê ya yekemîn ava kir û ew sîstem jî destpêka wê bi serokatiya jinê bû û alîkî dî ve jî civaka wa bi rêxistinî bû. Her beşek pêkhatekî civakê, encûmenek, meclisek jê re avat kirin, yanî weke niha em li Rojavayê Kurdistanê û di netewamaya demokrat de ya ku rûnakbîrên mezin berêz Abdullah Ocalan bê netewa demokrat, Em karin bêjin ji wir dest pê kiriya. Ewa jî encûmen avat kirin, encûmena jinê hebû, ya pêşesaza hebû, ya êlan bû, ya laşkerî bû, ya rewşenbîra bû, ya oldara bû. Wê civakê xwe bi riya wa encûmena xwe bi rê ve pêk danîn. Û ji layekî dî be jî nivîskar û lêkolînan bêjin dibêjin dewleta siyasiya yekemîn ava bûyî di Mezopotamya û di herêma rojhata navîn de ser destê kûtiya ava bûye, ew bû dema ku padîşahê we ne desthilatdar bû. Weke em zanin kûtî dema ku peya bûn di çerxê di hezarê pênceh de beya zayînê hatine Mezopotamya jêrîn, Li wê derê dewlet jî ava kirin û Akad û Somar Seê Pebra bi rê kirin. Sed û bîst û pênc sala mane di Akad de. Li wê derê bîst û pênc padîşahên Cûdî deselatdarî li herêmê dikirin lê gotinek heye dibê, Padîşah bûn lê bê desthilatdar bûn. Çawa bû wilo? Yanî ew hûn ne nê xwediyê biryarê gel xwe bi rê dixist, xwe bi rê dikir, xwe bi rêxistin dikir, wî xwe bi rêveberiya xwe dikir, bi rêya encûmenê xwe ma ewî biryarê xwe dida. Loma padîşahê wayê heyî ne xwediyê biryara desthilatê bûn, biryar ya gel ya milet bûn. Bîst û pênc padîşahê cûdî li Akad desthilatî bi birêva birin. Manet Akxaka heta kengî heta du hezar û pênc sed û niha beriya zayînê gelek şerê dijwar Akxadiya bare kir, carna jî nivîskarna yê dijî kurda dibêjin cûdî kesna hova nebûn, kûtî kesna hova nebûn, dema ku hatna Mezopotamya jêrî kuştin û talankirin bi kar tenîn lê gelek nivîskar û lêkolînvan hene ji wan Salavat Gulyamov û ji wan jî rûnakbîrê mezin Birêz Abdullah Ocalan û gelek nivîskarên me yên dî dibê cûdî ne bi vî rengî bûn cûdî kesna şehristanî bûn. Spicer, Ê profesor dibêje dibê ew cûdî ewin bavkê gelê kurd û yê pê re dibê alîkar bibê xalê re, Sîmka Noy Kramer re jî û jixwe zanyarê me hêja Mihemed Emîn Zekî jî û zanyarê Amerîkî John Cameron û buharê jî dibê alîkar Cirnok Vîlêlm yê ku dibêjin Kûtî bavkên Kurdan e. Paytexta Cûdîya niha em jê re dibêjin bajarê Kerkûkê lê carê navê wê Arab Arab Araba bû. Di jêderna de dibêjin Arabxa. Awa ew paytext ava kir û desthilata dewletê ji wir berxwereh dibû heta Rojhilatê Kurdistanê, heta Çiyayê Toros, Çiyayê Torosê ê Banî yê ku heta bi gola Wanê digirê xwe û vedikişand li heta Derya Spî. Gelek cûdî navdar bûn, bûye şahristaniya siyasî û bûye aborî û bûye civakî. Di bazirganiyê de gelek xwert bûn Heta îro jêder bi bazarganiya wan gelekî zengîn in. Ketina cudiya ji Akabê û ji Mezopotamya jêrîn çawa bû, ew jî xaleka balkêş e ser destê Otoxical yê Li Akadê pîlanek qirêj pêk anî dijî Cûdiyan, dijî padîşahê wayê Têrîkan. Ew çi roj bû? Rojeka balkêş e. Ji êderê me dibêjin divê di bîst û yekê Adarê de bû. Çi bû bîst û yekê Adarê? Divê gelê Cûdî şahîk li dar dixistin. Şahîk dar dixistin li çiya. Aheng û kêfxweşî pêk dayîn cejna wa bû. Di wê roja bîst û yekê Adarê de vî padîşahê Akadî yê ku ew jî navîna Otto Keikkal, gotina ji xwe Otto di roja di zimanê kurdî de yan Îto yan Otî ji xwe germa yanî roja, êtûna û key ew jî dibê serok û ji xwe kal.

Cûdî mane di nav va bavkê me yên kurdan û bi rengekî dî şehristanî û dewlet ava kirin. Cûdî gelek xwedî şehristanînan yê herî navdar padîşahê navdar ji wan a Padîşahê Lagaşya yê gojê re dibêjin Cûd ya. Heta niha nivîskar wênî wîna di mozexana de di dera de diyar dikin Çima hatiye navdar bi keda xwe, şarisaniya xwe? Eva padîşahê Cûdî yê Lagaşê navê wîne Cûdya ye û ev in wênenin dî ji hunera we, ji xwezaya civaka we, ji ya olî jî ya olperestî jî. û di aliyê hunerê de jî gelek şehreza bûn, ev jî mînakek ji hunera we ya ku ser destê xwe nîgar kirina. Mana heta du hezar û pênc sed û niha li Mezopotamya jêrîn û jorîn Seîd destê wa de bû lê ser destê Akadiya dema ku ew dewleta herî mezin heribî ji wa Akadî em zanin ku Sergon bû, Naramsîn bû, Rîmoj bû, gelek komkujî dijî mileta bi kar anîn.